Zoya Bekniyazova, bir mıń toǵız júz alpıs toǵızınshı jılı Shomanay rayonında tuwılǵan. Balalıqtan miyirbikellik kásibine miyqırı bolıp, xázirde jigirma úsh jıldan berli usı tarawda Respublikalıq kóp tarmaqlı medicina orayında fizioterapiya bóliminde jumıs islep kelmekte. Kásibine miyqır bergen qaharmanımız nawqaslar kewlin tawıp, óz kásibin juwapkershilik penen atqarǵanlıqtan hámiyshe insanlar alǵısına Óylanıp júr edi. Ómir jolına bolsa qaharmanımız túrli qıyınshılıqlar menen sınalǵan. Turmıstaǵı jetispewshilikler, balalarınıń izbe-iz keselleniwleri, perzendin joytıw ana ushın ańsat bolmadı. Lekin onıń sabırı hámde qanaatshılıǵı onı búgingi kúnlerge jeteledi. Mámleketimiz basshısınıń qararına muwapıq, járdemge mútáj shańaraqlar sharayatın jaqsılawǵa qaratılǵan baǵdarlamaları tiykarında qaharmanımızǵa úyi rekonstrukciya jumısları menen jańalap berilip, quwanıshına sebep boldı. Búgingi kúnde mámleketimizde járdemge mútáj shańaraqlardan on úsh mıńına úyi ońlaw jumıslarımen islep berilgen bolsa, úsh júzge jaqın úyler jańadan qurıp berildi. Bul mámleketimizde xalıqqa qaratılıp atırǵan itibardıń hámde insan qádiriniń ullı ekenliginen derek beredi.
Men Bekniyazova Zoya Sársenbaevna. Balalıǵım Shomanay rayonında ótken. Balalıqtan ózim arzıw etken kásip miybiykelik kásibinde usı jigirma úsh jıldan beri miynet etip kelemen. Kásibim respublikalıq kóp tarmaqlı medicina orayında eki mıń ekinshi jıldan baslap hámshira lawazımında jumıs alıp baraman. Kásibimdi júdá jaqsı kóremen, kásipleslerimdi, ustazlarımdı húrmetleymen. Bekniyazova Zoya til alǵıshlıǵı menen, nawqaslarǵa qarım-qatınası jaqsı bolǵanlıǵı menen nawqaslardıń Zoya haqqındaǵı olar óz minnetdarshılıqların bildirip, emlewxanamızdıń administraciyasına bir neshe márte ózleriniń jaqsı táreplerin kórsetip atırǵanlıǵı haqqında minnetdarshılıq xatların berip ketti. Jumısımızda júrgen waqtında sol jumıstıń talabı menen barlıq neleriń. Umıtasań, nawqastıń quwanǵanı, onıń ana awırıwlarınan qalǵanı báribir sol bizler ushın úlken jetiskenlik. Ózinen keyingi kelgen shákirtlerine óziniń úyrengen jaqsı táreplerin kórsetip, nawqaslardıń shıpa tawıp ketiwine óz kómegin berip keledi. Sol jumıstıń juwapkershiligi, sen ekinshi bir nársege názer salıwǵa waqtıń bolmaydı. Sonıń ushın jumıs bul adam ushın júdá kerek. Bizlerdiń jumısımız júdá mashaqatlı, aldımızǵa kelgen nawqaslardı baqlap baramız, olardıń psixolog bolıwımız kerek. Olardıń minez-qulqına qarap bizler xızmet etiwimiz kerek. Olardıń kelgendegisi menen ketkendegisin salıstırıp qanday nátiyje boldı, solardı ózim baqlap barǵandı júdá jaqsı kóremen, kásibim menen maqtanısh etemen. Zoya apamız da járdemge muxtaj shańaraq bolsa da, járdemge muxtajban dep shıǵarap otırǵan joq, olam óziniń úlesin qosıp usı napaqada bolsa da sol jumıstı ele meńgeriwshi bolıp islep atırǵanına Neli quwanıshlımın. Ne qıldıydı bir mámlekette otırıp óziniń usı járdemdi berdi-aw maǵan menam usı óziniń paydamdı tigizeyın degen maqsette mineke ayanbastan elege shekem usı mámleketimizde jumıs islep kelip atırıptı. Biyminet, biyǵárez altın balalıǵım áke shańaraǵı bári bir basqasha boladı. Esh bir nárseden ǵam táshwishsiz ómir súrdim. Esh nársem kem bolmadı. Ata-ana shańaraǵında usı mına uzaq Dárbent jol deydi ǵo ómir sawdası sonday bizlerem so seksen toǵızınshı jılı turmıs qurdım qudayǵa shukir so perzentlerim dúnyaǵa keldi izbe iz quwanıshlarım hámmesi izbe iz kele berdi olardıń úyleniwi perzentli bolıwı aqılıqlı bolıwım men ushın úlken baxıt edi sonıń arasınsha ortanshı balam kudırgi keseligi menen kesellendi izbe iz táshwish ústine táshwish bolıp Sonıń arasında ózim hám awırdım, operaciya boldım, hámmesi izbe-iz boldı. Bulardıń bárin jeńip shıǵıwda, álbette, úlken bir kúsh kerek edi. Ómir dawam etedi, perzentlerim bar, solardıń quwanıshı, solardıń erteńgi kúni ushın jasaw kerek, ómir súriw kerek eken, degen súren astında men ózim aldıma maqset qoydım. Azanda jumısqa ketip baratirsam, aqlıqlarımdı bir súyip ketemen, so, Keshke deyin maǵan azıq boladı. Hámme ǵan táshwishlerimdi solar menen umıtıwǵa háreket etemen. Ana ushın hámme perzent birdey boladı. Perzentler oylaydıǵo, birew meni jaqsı kóredi, birew jaman kóredi. Biraq ana ushın perzent hámmesi birdey. Solardıń quwanıshı, jetiskenligi, hámmesi ana ushın baxıt. Kishkente gezimizde kólyatınbız bir ret meniń úlken aǵam aldında men artında sol anam esh kimge senbey sol bazarǵa birge barıp birge alıp kelip kázirge nege yadımda úydiń bawırıwshı balası men edim alla bir sınasa iz izin sınaydı eken sonıń bári iz izine kep aylanıp kelgende anaǵa ákege qıyın boladı eken. Xázir anam endi-endi ózin alıp kiyatır. Ekinshi balam Nawrızım ol ol sırá aq kókirek ol. Hámmege járdem bergisi keledi. Awırǵan kezimde qasımda turdı, juwırdı. Operaciyaǵa kirgen gezde qasımda boldı. Tórt saǵat operaciya boldım bastan. Kózimdi ashıp palataǵa kelsem anam tur eken qasımda. Ǵárejet jaǵınan qıynaldıq. Bankten jigirma million kredit alıp usı basımnıń operaciyasına jumsadıq. Kázir Allaǵa shúkir anam sebepli kreditimizdim jawdıq. Kázir pensiyaǵa shıǵıp jumıs istep júrdi. Usı balam dep, bala shaǵam dep, aqlıqlarım dep Ómir degen usınday boladı eken. Aydıń on bes jarıq bolsa on besi qarańǵı. Kázir Allaǵa shúkir jarıq púlegi enship kelyatırmız. Awırǵan gezde, qıynalǵan gezimde qasımda oturǵan anama, ákeme, ómirlik joldasıma, tuwǵan tuwısqanlarıma kóp-kóp raxmetler aytamın. Qaysı balama qarayman, ne qılaman dep qattı táshwishke tústim. Ana balama qarasam, ol nawqas, mına balam sudorga berip atırǵan. Jáne birew, jáne bir nárse, semyada jeter, jetpes, bir ózim sol jumıs isledim, usı qıyınshılıqlardı jeńiwge háreket ettim. Zoya apamen birgelikte sáwbetlesiw ótkergenimiz Temniki óziniń qıyınshılıq, basınan ótken qıyınshılıqların hámmesini aytıp berdi. Sonda úyine barıp, mashqalasın kóriwge barǵanımda ózimnen sáwbetlesiw ótkergenimde, sonda úyimdi kórip jiberse, bir úyimniń sonday Adam qonaq kelse de uyaladı degen nárselerdim ayttı da úyine barǵan waqıtta rastanam jaǵdayınıń jayı qattı ahwalı ashınarlı edi ózimam ishim kúydi. Avariyalıq jaǵdayıda otırdıq sonıń arasınsha vremyankide otırdıq ol jerde tolıq gaz bolmadı qattı qıynaldıq sonıń waqtında qońsılarımız Alıstaǵı aǵayinnin jaqındaǵı qońsı artıq deydiǵo sonday uaqıtları bizlerdiń úyimizge keliń bizlerdiń úyimizde bola beriń degen qońsılarımızam bar. Taza imaratlarda jasau bir uaqıtları árman bolǵan mine usı ármanlarımızdıń dálili retinde mına Mámleket tárepinen usı taza imaratlar salıp berilip atır. Bunday dárejede dep oylamaytın edim, endi sol áyteuir sol ne bolsa da pitkenshe asıqtıq bizler. Yaqshı dep onam usınıstı tayarlap joqarı turıwshı uyımlarına aparıp mına jerde mınanday bolıp atırıptı dep ózleri de bir soǵan bir ne qılıp Qızıqsındı ma ne ma kelip ózleri kelip kórdi. Qaytadan qurıp salıwına ózleriniń úleslerin qosıp bardı. Qurılısshınıń ózi emes, tóbedegi basshılar ózi qaytıp salıp atırıptı, proektin qanday qılıp atırıptı degen nárselerden ózleri kelip, sol basınan ayaǵına sheyin bes ay dawamında mineki ańsat bolǵan joq, sebebi jay salıw ańsat emes. Bári nawqas bolǵannan keyin jıllı jer kerek boldı. Bári bir basqasha boladı. Quwanasań, Taza imarat bolǵannan keyin báribir basqasha boladı, ómir basqasha, ol jerdegi atmosfera basqasha. Elegeshe usı kúnge shekem mineke jay salınıp berse de Zoya ápay men qattı mineke xár kórgenimde jawın jawǵan gezde yadıma túsedi sebep mineke jawın jawǵan gezde qattı qıynalatın edim mineke xázir sonday shańaraǵımda jaqsı bir jasap atırmız baxıtlımız degen nárselerdi aytıp otırdı da mineke soǵan men ózimam quwanıshlıman xázirgi uaqıtta mine jaqsı imaratta jasap atırmız Jaqtılı, taza imaratta sol mına avariyalıq jaǵdaydaǵı shańaraǵımız qayta tiklendi. Bul ushın Prezidentimizge, hámme-hámmesine shın kewlimen, shańaraǵım hám ózimniń atımnan minnetdarshılıq bildiremen. Usınday ullı mámlekette jasap atırǵanıma men qattı quwanıshlıman. Sebebi hár bir puqaranıń insannıń qádiri ekenligi, Prezidentimizdiń hár bir shańaraqqa, yaǵnıy hár bir puqaraǵa óz itibarın qaratıp atqanında hesh jerde joq dep oylayman. Járdem berilgen shańaraqlardıń astında ózleriniń mashqalalarısın sheshilgen hám quwanıshlı hám bul sheshilgen mashqalalarınan xalıq baxıtlı dep oylayman da. Bul mámlekette insan qádiri ullı. Járdemge mútáj shańaraqlardıń artında úkimet basshısı, el basshıları turǵanınan júdá minnetdarman. Insan qádiri Alla, ol erteń emes, uzaq keleshekte emes, áyne búgin óz ómirinen razı hámde minnetdar bolıp jasawı kerek. Abat turmıs hámde Abat máhálle baǵdarlamaların ámelge asırıw reformalar ishinde eń áhmiyetli orınlardıń birin iyeleydi. Sebebi biz xalqımız aldında olardıń mashqalaların sheshiw, turmıs sharayatın jaqsılaw ushın minnetlimiz. Prezidentimizdiń xalıq mashqalasın sheshiwge qarata ámelge asırıp atırǵan jumısları óz nátiyjesin berip atırǵanlıǵın Qaharmanımız Zoya apa mısalında kóriwimizge boladı. Mámleketimizde xalıqqa qaratılǵan itibar hám de imkaniyatlar óziniń unamlı nátiyjesin kórsetpekte. Bul bolsa hár bir insannıń shúkirshilik etip jasawına sebep bolmaqta. Zoya apamızdı usı sabırlıǵı, usı basınan ótken qıyınshılıqlardı hámmesin Sabırlıǵı menen ótkenligi ushın usı apamızdı Qahraman apa dep aytıwǵa boladı. Sebebi ol sonday bir kórgen jerde sıylasıǵı jaqsı, óziniń durıs sózligi menen, haq peyilligi menen qaharman bolıp esaplanadı. Báribir hár bir adam shúkiranalıq etip jasaw kerek eken. Hár bir kúnine, Alla taalańıń bergen hár bir tańına shúkiranalıq etip jasaw kerek eken. Shańaraǵım bar, ómirlik joldasım. perzentlerim, kelinim hám aqlıqlarım bar. Baxıt, bul tek ǵana puldan ibarat emes, bul, sol qayǵısız qara suw iship, sol bir dastırxan átirapında otırıw, bul, álbette, áyel adamnıń baxıtı. Shúkirshiliktiń ózi adamǵa kóbis zattı beredi. Sol búgingi atqan tańıńa, sol usı mına bir imaratlarǵa jetisiwdiń ózi de sol shúkiranalıqtıń arqasında dep oylayman. Sol qansha sabır menen, shúkirlik etip sonı kútseń, báribir sol zatqa eriseseń. Bul men ushın úlken baxıt.